Illejla ser nospita lill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, Samantha Paċ Kazan. Samantha ilha ftit iktar minn sentejn f'dan ir-rwol, illejla nixtieq nisma' mingħand Samantha kif tiddeskrivi dawn is-sentejn ta' xogħol. Fuq livell personali, għal Samantha dawn l-aħħar xhur kienu xhur fejn b'mod personali għamlet gisbiet importanti, kisbiet ta' indipendenza, però wkoll fuq livell ieħor tkellmet, apert fuq kwistjonijiet personali, kollox biex tqajjem kuxjenza dwar sitwazzjonijiet li Samantha u persuni oħra qegħdin jaffaċċaw. Niltaqgħu ma' Samantha minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Glutex, gluten free traditional Maltese products, so yummy you won't taste the difference. The new Beko range, beyond beautiful, just like nature. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Serata tajba u nilqakom għal Prime Time, grazzi talli għażiltu li tibdew is-serata tagħkom miegħi, nispera li kellkom ġurnata li tatkom dak kollu li qegħdin tistennew minnha, però fuq kollox issa wasal il-ħin biex tirrilassaw sabiex għada tqumu b'iktar grinta u enerġija għal ġurnata oħra. Wasal il-ħin biex nistieden ħdejja u nintroduċi l-mistiedna tiegħi illejla b'mod formali. Fil-fatt illejla ser nospita lill-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, il-Samantha Pagh Gazan. Hello Samantha. Hello. Kif int? Sena ta' tajba, grazzi tal-li ċettajt l-istadina. Tista' takkomoda ruħek, jien mill-ewwel ħammur impoġġi bil-qeda u nsegwi tradizzjoni tagħna x'aħna tradizzjoni hija li kull min jiġi hawnhekk noħodlu d-dettalji biex nirreġistraha. Tajjeb, tajjeb. Isem ikun jom?
Samantha Paċkazan.
Samantha Paċkazan. Data ta' twelid? 8/11/1993. Mela l-aħħar sena in your twenties. Eżatt.
Somma sena inqas xhur issa fadallek. Inqas, inqas, inqas. Tgħidlix għax qed inħosshom. Fejn inti mwielda, Samantha? Pietà. Pietà. Residenti? Ħad-Dingli. Ħad-Dingli. Professjoni? Kummissarju. Kummissarju. Samantha, l-aħħar li kont bilqiegħda fuq dak is-sufan, Kemm kont ilek Kummissarju, ġimgħa, ġimgħatej? Ftit, eħe, niftakar kien fil-bidu tal-irwol ġdid. Issa għadda nqas żmien minn dak. Issa ilek naqra iktar minn sentejn kemm ilek? Eżatt, eżatt, sentejn u tliet xhur naħseb, jiġifieri. Meta tħares lura lejn dawn is-sentejn u tliet xhur, hekk, kif tiddiskrivihom?
Ifhem, sbieħ. Sentejn sbieħ, iktar minn xejn, li titgħallem ħafna. Ovvjament inti tidħol fil-pożizzjoni b'ċertu. knowledge u awareness u mbagħad iktar ma tidħkun fl-irwol aktar tifhem eżatt x'inhu l-irwol u x'suppost tkun qed tagħmel. Allura ngħid li huma esperjenzi sbieħ fejn ħdimt ħafna ma' ħafna nies u ltqajt ma' ħafna nies. U l-iktar naħseb li titgħallem mill-esperjenzi differenti li kull persuna ġġib magħha hi stess. Bħala Kummissjoni tiffukaw ħafna enerġija u ħafna ħin fuq l-edukazzjoni. Eħe, awareness importanti ħafna, ġifieri nagħmlu ħafna dak li ngħidulu disability quality training. Fiż-żmien li ġej ħa nkunu qegħdin nippreżentaw ukoll ir-rapport annwali li kien hemm żieda sostanzjali f'dawn id-disability quality trainings, jiġifieri li nkunu qegħdin nagħtu taħriġ lil organizzazzjonijiet, entitajiet differenti biex nqajmu iktar għarfien dwar il-mudell soċjali tad-diżabilità, dwar etikett. għaliex ħafna nies kultant iħarsu lejn persuna b'diżabilità u jew jittrattawha bħal tfal, pereżempju, insomma, affarijiet differenti. Fatt interessanti li anke mill-privat kien hemm ħafna interess fih dan it-tip ta' training, dan it-tip ta' taħriġ. Iva, fil-fatt, waħda mid-differenzi li rajna din is-sena li għaddiet kienet l-interess aktar fis-settur privat. Fiż-żmien ta' qabel kien ikollna ħafna iktar għat-tendenza mis-settur pubbliku u naħseb ilħaqna wieħed mill-miri tagħna li anke nilħqu lis-settur privat. Jekk inħarsu lura lejn l-aħħar sena, waħda mill-avvenimenti, waħda mill-affarijiet li organizzajtu bħala Kummissjoni li tant tkellmu dwarha min ipparteċipa kienet l-imbirka Scavengers Hunt. Eħe, dik kienet Kemm niżlet tajjeb din l-Scavengers Hunt! Kienet inizjattiva li ħriġt biha jiena u l-idea kienet, jiena ġej għandi l-background tal-Girl Guides tajjeb, allura nużaw ħafna fil-Girl Guides nużaw ħafna l-informal education, jiġifieri li tagħmel attivitajiet li huma ta' pjaċir biex tinforma u tgħallem lil ħaddieħor. U l. L-scavenger hunt kienet dik, jiġifieri l-iskop tal-iscavenger hunt kien illi dawk li jipparteċipaw jitgħallmu aktar dwar l-aċċessibilità, filwaqt li anke aħna nkunu qegħdin niġbru informazzjoni dwar nuqqas ta' aċċessibilità, ġifieri f'areas differenti u hija inizjattiva li beħsiebna nkomplu nagħmlu wkoll, naraw f'areas differenti x'tip ta' aċċessibilità hemm, x'nuqqasijiet ta' aċċessibilità hemm u minflok forsi anke minħabba nuqqas ta' riżorsi umana, ħadna din l-inizjattiva innovattiva biex kemm qed teduka lin-nies imma fl-istess ħin ukoll inti tkun qed tinforma ruħek aktar dwar x'hemm hemm barra. Imma din l-Iscavengers Hunt ħa terġa' ssir? Dak hu l-pjan.
Dak il-pjan. Dis-sena, is-sena l-oħra għamilniha fil-Ġimgħa ta' l-Għarfien dwar id-Diżabilità. Dis-sena l-pjan huwa illi nagħmluha anke fi żmien iktar fejn it-temp jippermetti.

Waħda mill-affarijiet bħalissa anke permezz tal-Aġenzija Sapport qegħdin naħdmu biex ikun hawn riforma fuq livell nazzjonali dik li ngħidulha l-Personal Assistance Reform. Hija xprunata mill-Aġenzija Sapport imma hemm komunikazzjoni importanti ħafna kemm mal-European Network for Independent Living, jiġifieri dawn jaħdmu prinċipaljament fuq ħajja indipendenti. Jippromovu, eżatt, dak li hu deinstitutionalization, riċerka li aħna fuq livell lokali qegħdin naħdmu fuqha, u biex il-persuni b'diżabilità jgħixu b'mod indipendenti fil-komunità. Ġifieri x'servizzi hemm bżonn, fosthom pereżempju l-personal assistant li huwa servizz li huwa importanti ħafna, imma hemm diversi aspetti oħrajn li naħdmu magħhom, jiġifieri anke mal-ENEL stess ħdimna ħafna dwar l-European Care Strategy, għaliex ħassejna l-bżonn li nippromovu aktar l-indipendenza fiha dik l-istrateġija, anke mal-European Disability Forum ikollna komunikazzjonijiet fejn aħna dejjem ovvjament nitgħallmu minn għandhom imma anke huma jitgħallmu x'qed ikun qed isir fuq livell nazzjonali. Samantha, jekk għandna nitkellmu fuq livell personali u fuq indipendenza, għamilt kisbiet importanti f'dawn l-aħħar xhur inti wkoll fuq indipendenza. Eħe, Għelibt waħda mill-aktar sfidi li kont qed naffaċċja, dik li nixtri d-dar tiegħi permezz ta' l-iskema tal-Housing Authority sorry, New Hope Scheme. Ovvjament kont waħda mill-benefiċjarji li rnexxieli nakkwista d-dar tiegħi għaliex kelli sfida fejn jidħol l-insurance, minħabba ovvjament riskji ta' saħħa, l-insurances ma jkunux jixtiequ li jinxurjaw persuni li għandhom diżabilità. Ovvjament ma bdewx jidħlu garanti l-insurance għall-home loan li tagħmel u għalhekk ma stajtx takkwista.
Le, ekku, u bħali hemm ħafna, bħali hemm ħafna u allura rnexxieli nagħmel akkwist importanti, fis-sens fil-kultura Maltija li tkun proprjetà ta' darek hija xi ħaġa li ntuha valur ħafna. Kemm ilek issa tgħix għal rasek? Għamilt perjodu kont qed nikri għaliex ħassejt il-bżonn li nagħmel dan il-pass. Imma issa ili minn Mejju noqgħod fil-belt. Jiġifieri dħalt sew fir-rutina li tagħmel ix-xogħol tad-dar, li tagħmel. Iwa, mhux l-iktar ħaġa li nħobb nagħmel.
Imma bżonnjuż. Ekku, le importanti u kultant meta tkun qed tagħmlu tkun qed tipproċessa anke ħsibijiet oħrajn li jkollok fuq ix-xogħol u fuq affarijiet oħrajn li jkollok għaddejjin minn moħħok. Samantha, fadlilna ftit iktar minn minuta, però ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-fatt ta' kemm fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew kont voċifera fuq is-sitwazzjoni personali tiegħek vis-à-vis li jkollok il-familja tiegħek u dan kollu għamiltu biex tikkrea iktar kuxjenza. Eħe, tkellimt, ma kienx xi ħaġa li xtaqt li nitkellem fuqha fl-apert ngħidlek il-verità għaliex ħassejt li kienet xi ħaġa tiegħi, xi ħaġa personali, jien nitkellem fuq ħafna affarijiet. Imma di ħassejt li x'jismu, ma tant kemm kien hemm diskors, u kummenti ta' nies li forsi ma jesperjenzawx qed nitkellem dwar statement li għamilt meta kien hemm id-diskussjoni dwar l-emendi fuq il-liġi tat-termination f'sitwazzjonijiet ta' saħħa. U ħassejt li n-nies li vera jesperjenzaw ma jkunux qegħdin ma jkunux qegħdin jitkellmu għaliex ovvjament ikun hemm biża' hemm ħafna stigma hemm barra u ħassejt li għandi nitkellem. Forsi ħafna ma jirrealizzawx imma fost il-kummenti koroh ħafna li qlajt, li jien għalija ma tantx intihom daqshekk importanza, ngħid id-dritt, kien hemm kummenti imma li mhux ħa nkun omm tajba għaliex fl-istatement tiegħi jiena għedt li jiena m'iniex lesta li nirriskja ħajti minħabba l-kundizzjoni tiegħi li nkun tqila imma jekk inkun xorta m'iniex lesta li nirriskja ħajti u allura ħafna nies ma kinux qed jirrealizzaw ukoll li sakemm qed jikkummentaw b'dan il-mod jiena kont ukoll bdejt il-proċess biex inkun foster carer għaliex ovvjament l-options tiegħi anke biex ikolli familja tiegħi hija through adoption, through fostering jew inkella surrogacy. Imma jiena dejjem emmint li hawn biżżejjed nies fid-dinja u fejn nistgħu ngħinu ngħinu wkoll. Samantha, jien nawguralek ir-riżq, però iktar nawguralek li tibqa' b'din l-enerġija u b'din il-grinta li għandek għal xogħlok kif ukoll għall-ħajja, għax żgur ovvjament jekk tibqa' għaddejja b'din il-grinta li għandek ħa takkwista u jirnexxilek tagħmel dawk il-kisbiet li vera tixtieq. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għall-fjor di vita. Għalik għandna prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett, kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles, għalik għandna xemgħa li kull darba li ħa tixgħelha ħa tiftakar fina, d-dar, għax żgur li ser timla d-dar kollha reħ vera reħat fuħ u għal atmosfera rilassanti m'hemm xejn isbaħ minn hekk. Grazzi ħafna Samantha u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom tieqfgħu hemmhekk ħa mmorru għal waqfa ta' riklami, però qabel immorru għar-riklami nixtieq infakkarkom malajr li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colours of Benetton, fejn din il-kompetizzjoni hija mmirata għat-telespettaturi ż-żgħar ta' Prime Time. Għal dawk kollha li jħobbu jużaw il-kuluri u għandhom ħafna kreattività, ibagħtulna tpinġija li għalikom tfisser ir-rebbiegħa, dan l-istaġun sabiħ li qegħdin fih bħalissa. Dik it-tpinġija li jagħmlu t-telespettaturi ż-żgħar, imbagħad intom bħala ġenituri jew inkella l-persuni li teħdu ħsiebhom ħa teħdu ritratt ta' dik it-tpinġija u tibagħtuhulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook jew inkella Instagram. u dak ir-ritratt li tibgħatulna ta' dik it-tpinġija jista' joħroġhom rebbieħa tal-aċċessorji li għandhom bżonn biex ikollhom picnic perfett jew inkella ħarġa l-baħar, għax issa dalwaqt jibda l-istaġun li mmorru l-baħar. Dan kollu grazzi għal United Colours of Benetton. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura, ikompli Prime Time, eqbgħu hekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel Energized!
Żmien l-allerġiji, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħesrem. Magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar?

Nilqakom lura għal Prime Time nhar is-Sibt 22 ta' April b'mod internazzjonali jiġi mfakkar Jum id-Dinja, jum li ġie kreat lura fis-sena 1970 sabiex titqajjem iktar kuxjenza ambjentali kif ukoll tibda tiġi diskussa bis-sħiħ il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima. Llum il-ġurnata Smajna ħafna dwar it-tibdil fil-klima, smajna ħafna dwar kwistjonijiet ambjentali, però ġurnata bħal nhar is-Sibt 22 ta' April qegħda hemmhekk sabiex kull wieħed u waħda minna tfakkarna li kollha kemm aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna sabiex il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ikunu jistgħu jgawdu ambjent aħjar milli qegħdin ingawdu aħna. Kollha kemm aħna għandna d-dmir u dover li nħallu ambjent aħjar milli qegħdin ingawdu aħna għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. It-tibdil fil-klima, kwistjonijiet ambjentali, joħolqu ħafna problemi ta' saħħa, joħolqu wkoll problemi ekonomiċi, kif ukoll b'mod internazzjonali, it-tibdil fil-klima u problemi ambjentali qegħdin joħolqu problemi politiċi kif ukoll instabilità soċjali. Kull wieħed u waħda minna jista' jagħmel il-parti tiegħu, jieħu ħsieb il-pjaneta tagħna, jista' jieħu ħsieb l-ambjent billi jbiddel ftit affarijiet żgħar mir-rutina tiegħu. Eżempju, niġġeneraw inqas skart. Waħda mill-affarijiet li l-iktar iddejjaqna d-dar huwa meta jkollna ħafna skart, meta jkollna affarijiet li ma rriduhomx, meta jkollna affarijiet li m'għandniex bżonnhom iktar, id-dar tagħna idejquna. Jekk għandna nkabbru l-ħsieb u naħsbu fuq livell ta' pjaneta, ejja naħsbu bl-istess mod li l-pjaneta tagħna m'għandniex niġġenerawlha affarijiet li m'għandniex bżonn u m'għandniex niġġenerawlha affarijiet li ma rriduhomx iktar. Kif tiġġenera inqas skart? Mod faċli ħafna huwa billi tpoġġi ftit żejra ħsieb. Eżempju, tibda tuża servizzi ta' refilling service għal beauty products jew inkella deterġenti tad-dar li tuża. Billi tuża refilling product, billi tuża refilling service, kull prodott li jispiċċalek ma tkunx qiegħed tikkonsma flixkun ġdid kull darba li jkollok bżonn tnaddaf jew inkella tuża l-prodotti ta' sbuħija. Mod ieħor kif tirrispetta l-ambjent huwa billi tnaqqas skart li tiġġenera relatat ma' ħwejjeġ u żraben. Dejjem għandek tuża ħwejjeġ jew inkella żraben li jkunu magħmulin minn materjali li huma naturali kif ukoll dejjem għandek tagħżel ditti li fil-proċess tal-manufattura jkunu jirrispettaw l-ambjent. Jekk għandek bżonn prodotti elettroniċi, dejjem għandek tara li tuża prodotti elettroniċi li huma ta' kwalità sabiex tkun tista' tgawdihom għal ħafna iktar u jekk dejjem għandek bżonn tinvesti fi prodott elettroniku, ara li jkollu iktar minn użu wieħed sabiex ovvjament flok ikollok ħames prodotti elettroniċi, ikollok prodott wieħed li jkun jista' jagħmel il-ħames differenzi u l-ħames użi differenti. Infakkrek, Jum id-Dinja, nhar is-Sibt 22 ta' April, jum li jiġi mfakkar b'mod internazzjonali, f'Malta qiegħed jiġi mfakkar grazzi għall-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża. U nfakkrek ukoll sabiex ir-rutina tiegħek mhux tbiddilha għal nhar is-Sibt 22 ta' April biss, imma tbiddilha għal ħajtek kollha. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi llejla, nixtieq nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada fit-tmienja u għaxra ta' filgħaxija. Sadanittant nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba. Saħħa, niltaqgħu għada. F'Prime Time.

Nemnem, xema artiġanali magħmula bi mħabba.
Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
Logo Express. Eva Garden.
Privé Hairdressing.